keini mpcc vigilance sir ten press conference kan han nei a hei kan press mi zawm tak tak te kan sawmna tlawm tak mai min ngaih pawimawh sak a vawiinah inhmukhawm thei kan awm hi. Inchungah kan lawm tak zet zet a, kan sawmna tea in rawn tel phei a, kan lawm hle ni chu tih rual chuanin lawm thusawi pahin inkhawngaihnna kan han dil leh a, zau thei ang bera kan thu han chhuah te min chhuah sak turin kan ngen nghal duh cheu a, chutiang chuan ngenna kan han siam hmasa a ni. Keini ho hi MPCC, Mizoram Pradesh Congress Committee a Vigilance Cell kan ni a, kei hi a hmingin Vice ah hmingin Chairman in ka awm a, kan thian te hi kan introduction kan inhre vek tho na chungin introduction kan peng a, ka ding lam chiah mi hi Pu Angua, Angua Lalhmachhuana a ni a, Congress Party a kan hotupa a ni a, chhak leh mi hi Pu Balanzioda Sai Lo nia, a ni hi MPCC Vigilance Cell ah hianin kan Secretary a nia. Tin, ka thlang chiah mi hi Pu James Thanghmingmawia, a ni pawh party a kan hotupa, kan hruaitu a nia. Thlang leh mi hi Pu Lian Hleia nia, ni pawh hi. Party a kan ni pawimawh a ni. Kan inhre tlang in ka hria, chulai chu hmasa in kan sawi hmasa duh a ni. Hun rei la lo turah in ngai ila, document kha kha min kan infiam ang deuh khan in a file awlh tham deuh thaw in document kan rawn sem a, thuama ten kha an rawn pe zel cheu a, document tih zel lo chuan tunlai chhan ah, Thu dik lo, thu belh beh chhan awm lo a press conference mai te kan ang dawn a kan hriat avangin chanchinbu zaawm tak tak ten kan thusawi te a tak a awm ngei a ni tiin lo hmeh bel a, in lo en zui zel theihna turin kan hotu ten ti khanin document an rawn thil tel a nia, khami document awm sa. Mil khanin rate statement hi kan siam a, a thui lo vang a, reilo te ni turah pawh kan ngai a ni. Chutiang a nia vang chuanin he kan siam sa hi kan chhiar chhuak zawr zawr ang e. LZ chu i sin Grade A buhfai aia Sea Rice, Common Rice an sap lai. Godown ah buhfai phurhluh danah. Thil dik lo a tam. MPCC Vigilance Cell chuan Mizoram sawrkarin buhfai supply tura tender chhang tiam zawk thlang lova a chhang sang zawk LZGs te a thlan danah hian thil fel tawk lo tam tak a awm ngei niin a hriat avangin ngun takin kan chhui a. Kan rinhmel ang ngeiin LZGs ten Mizoram mipuite buhfai ei tur an supply danah thil fel lo tam tak a hmu chhuak a ni. Zpm an sawrkar tirh phat atanga Mizoram mipuite ei tur buhfai Mizoram sawrkarin a supply tir danah tih ti a tam nghal hle a. Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan buhfai supply tura a thlan danah thil fel tawk lo awmin buhfai Grade A supply tura tender chhang hniam ber RL Store Pulikorn, Aizawl chu thlang lovin aia quintal khat cheng za leh sawmli lep khua zela chhang to zawk LZ Juice chu Grade A buhfai supply tura thlan a ni a. Tin, LZ Juice in buhfai supply tur a supply tur zat chungchang RTI hmanga mi pahnih in zawhna an zawh pawh, Chhanna in ang lo pek niin zawn a zawttu pakhat hnenah Elzet Zui Sin kum sanghnih leh sawmhnih pali atanga sawmhnih leh panga chhungin buhfai quintal singkhat sangriat sap lai anga nuaihkhat singriat sap lai anga chhanna pek a ni a, zawn a zawttu dang hnenah erawh quintal nuaihnih sap lai tir angin chhanna pek a ni thung. Buhfai sap lai zat chungchang. Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department-in chhanna chi hnih a nei tlat mai hi a mak hle mai a, khawi hi nge dik zawk tih hi kan sawhna a ni. Mizoram sorkarin sum a indai lo em em laia a man to zawk fea sorkarin LZUIS buhfai a supply tir hi a mak hle mai a, Duhsak bik leh tum lawk sa avanga LZGC buhfai supply tura thlan a ni ah kan ngai a, vawiina Mizoram mipuite hriat tura chanchinbu mite hmaa kan sawi hi Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department a RTIAct hmanga kan dil min chhanna atanga kan hmuh chhuah a ni a, tahan han sawi zau deuh ila RTI-in buhfai. An supply motor rawn phur tu te, driver hming te, an dah ni te, motor in a phur zat leh motor number zawng zawng kan zawt vek a, chumi min rawn chhan na atanga kan hmuh kan rawn sawi dawn kan rawn sawi a nih bawiin ah hian. Lzcc buhfai an supply dan kan chhui zuina atangin Lzcc hian Grade A buhfai supply tura tender chhang siin Grade A buhfai supply lovin Common Rice, C-Rice, buhfai zawk an supply ngei tih finfiah a ni. Lzcc-en an buhfai supply tur an leina Suhana Enterprise Assam hnen atangin Grade A buhfai ni loin buhfai man tlawm zawk common rice si rice ngei an salh lai tih finfiah a ni. Mizoram sawrkarin buhfai Grade A a nih leh nih loh finfiahna a nei lo. Si rice chu Grade A angin an sap lai ta mai a ni. Hei hi mipuite zah lohna lian tak a ni. Grade A buhfai supply tura thlan ni si a, buhfai man tlawm zawk leh chhe zawk, common rice, an supply zawk avang hian LZ Juice te hian hlawkna nasa tak an dawn belh ngei dawn a. Tendon chhang hniam ber ni lo chunga duhsak taka Grade A aia common rice buhfai supply tirtu Supply Minister zahawm tak hian LZ Juice nen atang hian hlawkna a fel ngei ang tih hi rin loh rual a ni lo. Elder chu i sem Common Rice buhfai an supply dan kal phungah hian thil mak tak tak a tam hle a. Mizoram pawn lam atanga buhfai an phurh luh danah hian Mizoram chanchinah thil thleng ngai lo thil mak tak tak a awm nual mai a. Elder chu i sen Thai lam atanga muanna kudam Zhuangtuia buhfai an phurh luh dan mak tak tak thenkhat kan han tarlang ange. Pakhatna. Vehicles number, registration number, NL zero five A zero seven A two three eight six hi JCB Ford DX niin ni sawm pariat thlanga sanghnih leh sawmhnih leh palia challan number, challan number za leh sawm panga hmangin Zuangtui Muanda Kudauna, Kudama, buhfai bag Zasarih sawmhnih a phur thleng JCB in buhfai dek zasarih sawmhnih a rawn phur a nih chu. Pahnihna ah chuan Vehicle Registration Number AS zero one BC seven one five zero hi Mahindra Pickup niin ni sawm leh pasarih thlaruk sanghnih sawmhnih pali ah Challan Number za leh sawmli leh pasarih hmangin Zuangtui muanna Godown ah Buhfai pek za sawm nga pasarih a phur thleng pick up in buhfai pek za sawm nga leh pasarih Mizoram pawn atangin a rawn phur tihna a nih chu. Pathumnaah Vehicle Registration Number AS zero one SC nine zero two five hi autorickshaw a ni ve thung a, Ni sawmhnih pali thlaria sanghnih sawmhnih leh palia Challan Number zero seven hmangin Zuangtui, Muanna Godown ah buhfai bag zanga a phur thleng. Auto Rickshaw in Auto Rickshaw in buhfai bag zanga a rawn phur tihna a nih chu. Palina ah chuan Vehicle Registration Number AS zero one SC one two seven eight hi truck ke ruk nei chi niin Ni sawmhnih leh pakua thlariat sanghnih leh sawmhnih palia chalan number zero nine nine hmangin Zuangtui Muanda Tawdana buhfai bag hnih chauh a phur thleng. Truck ke paruk neiin buhfai bag hnih Mizoram pawn atangin a rawn phur lut a nih chu. Pangana. Vehicle Registration Number AS zero one DC three six five seven hi auto rickshaw niin ni sawm pathum thla khua sang hnih leh sawmhnih pali ah challan number zanga sawmkhua panga hmangin buhfai pek za sawm sarih paruk a phur thleng auto rickshaw in buhfai pek Za sawm sarih paruk a rawn phur tih na a ni. Parukna ah Vehicle Registration Number AS zero one GC one three eight eight hi Ford Fiesta car a ni a, ni li thla sawm pakhat sang hnih leh sawmhnih pali ah Challan Number seven zero sawm sarih hmangin Zuangtuina Gumuanna Godown ah buhfai bag sawm sarih Bag zasarih a phur thleng Car in buhfai bag zasarih a phur tihna a nih chu Vehicle Aw vawikhatah Mizoram pawn atanga Zuangtui kudama buhfai an rawn phur a ni Pasarihna Vehicle Registration Number AS zero one RC nine five six one hi truck lian ke sawmpuruk nei chi a ni Nili thla sawm pakhat, sanghnih leh sawmhnih pali ah Chalan number zanga sawmli leh pasarih hmangin Zuang Tuimuanna putdan ah buhfai pek sawmhnih pakhat a phur thleng. Chak lian ke sawm puruk nei chi niin buhfai ni hian buhfai bag zariat zet an phur thei a ni. Pariatna, Vehicle Registration Number AS 01 AC 5426 Mahindra Safari Car a ni a, ni sawm pasarih thla sawm pakhat sang hnih sawmhnih leh pali ah Challan Number a za sawmriat leh pariat hmang in Zuangtui Muanlat Gudan ah Kudam mah buhfai bag sawmnga a phur thleng Car in buhfai an phur tiin a a nih chu. Vehicle Registration Number a zero one AC amah vek tho khan kha car tho khan Challan Number za leh sawmriat leh pasarih hmangin buhfai bag zaruk sawmli a rawn phur thung a ni. Kha car tho kha a rawn thleng zing khawp mai a, hei vawi thum ngawt mai a rawn thleng tiin a a ni. Ni sawm leh pasarih thlaka sang hnih leh sawmhnih leh panga ah, Chalan number za leh sawmriat pariat hmangin buhfai bua zuang muanna zuang tui muanna godown ah pek sawmnga a rawn phur leh ni vawi thum a rawn thleng tihna a nih chu. Vehicle registration number AS zero one RC four seven three six hi truck lian. Case sawm paruk nei chi a nia, ni thum thla khat sanghnih leh sawmhnih panga ah challan number za sawm nga pathum hmangin Zuang Tuimuana Godown ah buhfai pek sawmhnih paruk a thur thleng. Truck case sawm leh paruk neiin buhfai pek sawmhnih leh paruk chauh a rawn thur tihna a ni. Vehicle registration number AS three one E one one seven two hi Bajaj Pulsar bike a ni ve thung a, Elcet chu i se hian ni sawm leh pasarih thlaka sanghnih leh sawmhnih panga ah chalan number zahnih sawm thum pariat hmangin Pulsar bike hmang hian Zuangtui go down ah buhfai pek zariat an phur lut rap mai a ni. Pulsar bike tha pawl tak a nih hmel a ni. Vehicle registration number WB25D2080 hi Bajaj Autorexo nia ni sawm leh pathum thlaka sang hnih leh sawmhnih panga chalan number za sawmriat pathum hmangin zuangtui muanna godown ah buhfai bag zanga a rawn hur thung a ni. Autorexo in buhfai bag zanga an hur tihna a ni. A tam hle mai a hei a document kha kan pe cheu a, chalan number kha kan pe bawk cheu a, kan chhiar seng mai lo va eng emaw en zui atan dah ta mai la tin tu pawhin, Hmun hrang hrang atang pawn kha motor number kan dah, a thlen ni kan dah, buhfai bag phur zat kan dah, tu pawhin motor number an neih chuan Vahanin tunlai thiamna hmangin he motor Congress Vigilance Cell in an sawi hi a dikem tih kha Vahanin an awmna hmun atanga in an ti thei vek a ti khanin Nangni kan chanchin pu mai zaawm tak tak ten a number kan pek cheu kha in han thawn darh chuan hmun tin atangin a dik leh dik lo kha an lo finfiah ve thei tawh dawn a ni. Chuvangin kan rawn ziak nual nain kan chhiar zo vek lo mai ang a, a document kan bek cheu kha ni ta se. Heng kan tarlan thenkhat bakah hian chalana motor number inziak mahse han chhui zui ngial pawha, Motor registration record awm lo leh buhfai phur motor tam tak hmuh chhuah registration record awm lo buhfai phur motor tam tak hmuh chhuah a ni bawk a ni. Heng kan han tarlan tlem te atang hian zpm sawrkar hnuai supply minister in duhsak taka buhfai supply tir LZUI Stand Phai lam atanga zuang tui muanna kutdauna Mizoram mipui eitur buhfai an phurh luh danah thil mak leh fel lo tam tak a awm ngei ni tih nem ngheh a ni. Lze chu isin zuang tui muanna kutdauna buhfai an phurhna chalana buhfai phurtu motor number te hi ziahsual palh leh ngaihai palh awm thei a ni avangin chutiang chu a thleng reng eng tih zuang tui muanna godown thuneitute chu March sawm leh pakhat Sanghnih leh sawmhnih leh paruk khan MPCC Vigilancen kan zawt fiah a, Godana buhfai phur phur luttute, lirthei reng reng te chu uluk taka enfiah leh buk nawn vek a nih thin thu leh thik thil dik lo hrang hrang awm thei te uluk taka enfiah a nih thin thu an lo sawi a ni. Hetiang taka Godana thawktute, An fimkhur a nih si chuan mak tak taka buhfai phurh luh hi dan ang chuan kalpui theih a ni dawn lo va, Elchet Zui che hian thuneitu sang takte duhsakna bik an dawng a nih loh chuan Godana buhfai an phurh luh dan hi thawktute tan lo pawm theih dan a awm lo. Kum sanghnih leh sawmhnih leh pali leh sawmhnih panga chhung hian

Kha laiah khan OMSSS pakhat an lo chhit chhup mai a nih kha. March-i sawmhnih leh pakhat sanghnih leh sawmhnih paruk a Zemawbawk West Local Council in thlan campaign lai Supply Minister zahawm takin a chanchinbu a Thu thusawi chanchin bua lo chhuakah LZG Sen buhfai an supply na motor number chu ziahsual pal a ni tia sawi chu MPCC Vigilance Cell chuan mak a ti hle a. Heng motor number te hi ziahsual pal ni lovin LZG Sen buhfai an supply zat tur ziah mil nana dawr. Chhanga huai luai taka chalan khuah chawpa an siam avanga an motor number tarlan leh lir thei dik tak dinhmun inang ta lo niin MPCC Vigilance Cell chuan a ngai a. Tin, truck lian pui pui ten phai atanga buhfai bag tlem te te phur anga chalana an siam vak mai pawh dawhkan atanga supply all order mila chalan siam rem mai mai a. Kan ngai nghet tlat bawk. Zoram mipuite buhfai ei tur atana Grade A buhfai supply tur a thlan, LZUI Sen buhfai chhe zawk Common Rice an supply daih mai hi zpm sorkarin Zoram mipui zah a zah lonaah kan ngai a, zpm sorkar hnuaia buhfai supply dan dik lo tak hi chhui fiah a, thil dik lote hrem an nih ngei theih nan MPCC Vigilance Cell chuan. Log Out-a complain kan pheh lut dawn a ni. Khatiang kha Vawinia in hnena kan rawn sawi, min lo puan zar sak tura kan rawn ngen cheu a nia. Tin, khami. Riatchian a nei maw? Enga? Riatchian sakna a tih cheu maw? Aw. Document kha han en ula hei hi grade Grade C, Common Rice an supplyna document kha a ni a, in hmu thei maiin kan ring a, a chhungah khan kan rawn dah a. Motor in lo kha kan cut tih hi. Hei hi an motor supply thlalak ho kha nia, kan pe tho cheu a, va han atanga kan hmu eng hian a phur tam thei khawp mai, a thla te hi in lak duh chuanin, Car te auto rickshaw te nia pui tak a ni heng ho hi. Auto rickshaw chak chi bike chak chi hey JCB JCB pawh chak khawp a ni.

Hei hi kan Chairman khan a rawn sawi tho a, grade tender an to tang khan buhfai hi grade A supply tur a ni. Grade A an supply theihna tur kha farm hrang hrang khan an chhang ta den den ta a. LZ Juice pawh hi a chhangtu pakhat an ni a, a chhang hniam ber erawh an ni lo tih chu kan hre vek a. Chuan grade A an supply maw kan ti char char a. Keini pawn eitute zinga mi kan nih ka ring a, helai room a awmte pawh buhfai sap lai. A mahse, he document a hi LZ Jews te hian buhfai khawi atangin nge an zu lei tih kha kan chhui ngar ngar a ni. Rei tak kan chhui a, a tawpah chuan kan chhui lut ta a. MS Suhana Enterprise. Suhana Enterprise te hi Mizoramah pawh buhfai lo supply tawh thin an nih vangin an ni hi lz juice te pawn an lo zu be pawp ve ni ngei tur a ni. Tihian Suhana hian lz juice te hian buhfai tam tak Sea Rice Mizoram sawrkar hnuai supply tur an rawn lei a ni a ti a. Chuan a chalan lz juice a an pekna chalan pawh heti hian. kan dil chhuak a copy khat vawiinah hian evidence atan kan rawn tar chhuak mai a ni.